Indi jemleýji tapgyra geldik. Ýaňam aýtdym, umuman, hemmesine seredeňde, ýene-de bir sapar üstünden şeýle geçsek, öňümüzdäki ýyllarda gerek boljak ukyplaryň naýbaşylary diýip, men şeýleräk bir jemleýji bir tapgyry size hödürlemek isleýän. Hemmesiniň, umuman, mazmunyna seredeňizde, ine, şul gerekli boljak ukyplar bolup durýar. Birinjisi, döredijilik, creativity, diýilýär. Döredijilik, bir zatlar döretmek, başgalaryndan üýtgeşik bir zatlar tapmak, şolar ýaly ukyplaryňyz bar bolsa, mysal üçin, öz ornuňyzy tapyp bilersiňiz diýilýär. Emotional akyl, emeli intellektiň tersine bu emosionalny akyl. Adamlar bilen düşünişmek, adamlaň ýerine özüňizi goýup görmek, empatiýa bilen bir meselä seretmek ýaly temalary öz içine alýan ukyplar. Analitik pikirlenmek, bulam kän eşitýänsiňiz, analytical and critical thinking diýilýär. Şu analitik pikirlenmek soňky döwürde hemme kişi diýen ýaly ulanýar. Umuman, ana, siziňem belki ukyplaryňyz şular ýaly bardyr, şonuň üçin üns beriň. Dowamyny öwrenmäge taýýar bolmak we işjeň gatnaşmak. Hakykatdan hem etmeli zatlarymyzyň biri. Diýşim ýaly, tehnologiýa özgerýär, täze ösüşler ýüze çykýar. Elbetde, sizem yzyňyza seredip, bäsdeşleriňizden galmajak bolsaňyz, sizem käbir täze çykýan zatlary öwrenmeli bolýaňyz, olaryň yzyndan ýetjek bolsaňyz, bu zatlara açyk bolmaly bolýaňyz. Şonuň üçin bu zatlara-da taýynlyk görmek hem elbetde işjeň gatnaşmagam gerekli bolýan zatlaryň biri. Höküm we karar bermek, ýagny judgment and decision making diýilýär. Bir meselä çözgüt tapan bolsaňyz, karar berip, şony ýola goýmak ýaly prosesleri, ýagny basgançaklary öz içine alýan bir ukyp. Şahsy aragatnaşyk ukyplary, interpersonal communication skills. Şahsy aragatnaşyk hem e, soňky döwürde gaty uly rol oýnaýan zatlaryň biri. Siz mysal üçin gaty akylly, gaty talantly bolmagyňyz mümkin. Ýöne bir mysal üçin duşuşykda bir kompaniýanyň HR kadrlar bölümi bilen gürleşen wagtyňyz, şolardan iş soran wagtyňyz, eger size degişli käbir gereksiz bellikleri edäýen ýagdaýynda, aý, ol işgär köp zady belki eder, ýöne adamlar bilen birhili gatnaşygy pesiräk diýen ýaly bir Bellikler eden wagty, umuman, sizi işe alman bilýärler. Sebäbi şonuň üçin bulam gerekli zatlaryň biri. Mysal üçin, öz kemçilikleriňiz bar bolsa, elbetde, hemme kişide kemçilik bar, mende-de bar. Şonuň üçin kemçilikleriňizi bilýän bolsaňyz, häzirden başlap, şoň üstünde işläp, ony hasam ösdürmek ýaly, mysal üçin, usullara ýüz tutup bilersiňiz. Liderlik ukyplary, bu düşnükli. Liderlik, elbetde, hemme kişide bolanok, ýöne Baram bolsa, belki siziň aýratynlygyňyz bolar. Dürlülik we medeni akyl, ýagny diversity and cultural intelligence diýilýär. Dürlülik we medeni akyl bärdäki maksat, mysal üçin, dürli pikirlere eýe bolan adamlary hormatlamak ýa-da olara gujak açmak. Elbetde, siziň pikiriňize gabat gelmeýän bolmagy mümkin ýa başga medeniýetden gelen bolmagy mümkin. Elbetde, siz bir kompaniýada işlän wagtyňyz hemmäňiz, mysal üçin, bir bir ýerden gelen zor şeýle motada daşary ýurtly raýatam bar ýa mysal üçin amerikanam bar ýewropalam bar hytaýam bar orsam bar elbetde bulaň ýaňky pikirlerine düşünjelerine hormat goýup şolar ýaly umuman işleri alyp barmak şolar bilen düşünişmek diýen ýaly temalary öz içine alýan ukyp technology Skills bulam tehnologiýa düşünýän, tehnologiýadaky bolup geçýän täzelikleri yzarlaýan, ýakyndan görýän, şo zatlara düşünýän ukyplygyň has gerekli boljagy aýdylýar. Ony aýtmasagam düşünikli. Iň bolmanda bir apps-lary, priloženiýalary göz öňüne getiriň. Her hepde diýen ýaly täze wersiýalary, täze görnüşleri ýüze çykýar. Sen olary upload etmeli bolýaň, ýaňky täzelemeli bolýaň. Şonuň üçin o zatlaram üýtgäp durýar. Bu zatlara-da düşünmek, elbetde, gerekli bolup durýan zatlaryň biri. Iň soňkusam, üýtgemegi kabul etmek. Üýtgemegi kabul etmekden maksadym, embracing change diýilýär-de, hakykatdan hem adam özüni aňsat-aňsat üýtgedesi gelenok-da, ýöne bäsdeşleňden saýlanmak isleýän bolsaň, olardan has öňe gitmek isleýän bolsaň, Käbir endikleňňi goýmaly bolýaň. Täze zatlary öwrenmeli bolýaň. Şoň üçin hem ine buny edip bilýän adamlaram has öňe saýlanýar. Olaram has başarnykly bolýar we bolar diýip aýdylýar. Umuman, meň şu günki aýtjak zatlarym şulardan ybarat. Peýdasy bolandyr diýip umyt edýän. Ýaşlar ine seredibermeli. Ýalyam belläp geçişim ýaly, hemme kişi IT ulgamynda iş tapar diýip pikir etmeli däl. Öz hünäriňiz Öz ukybyňyz haýsy ulgamlarda has öňe çykýan bolsa, şo tarapa gitmegiňiz maslahat berilýär. Belki siz şol ulgamda hasam başarnykly bolmagyňyz mümkin. Hemme kişi IT ulgamyna gitýär, menem gideýin düşünjesi bilen hereket etmek, ol dogry däl. Öz taýynlygyny şu wagtdan görüp, öz ornunam tapyp biler diýip pikir edýän.